Essalamu aleýkum hormatly ildeşler, watandaşlar hemmäňiziň janyňyz sagmy? Watandaşlar ýurduň içinde näme bolup geçýäni özüňiz görüp dursuňyz, mümkin belki bu wideolar öňüňizden çykandyr indi men şol ýokardaky ýokardaky oturanlara ýüzlenjek bolýan. Geliň öňürti şul wideony bir diňläp göreli bir azrak bolsada. bir bölegini bir otuz sekuntlykmy ýigrimi sekuntlykmy ondan soňra birazjyk bir kommentirowt edeli we türkmenistanda bolup geçen şol jenaýatlar şon ýaly zatlardan birazjyk bir many çykaraly halkyň ýagdaýy näle we şuňa meňzeş şuňa meňzeş oba näçe sany adamlar bar halkymyzyň ýagdaýy öýsüz jaýsyz elinden jaýyny alyp başga biriniň adyna geçirip galp pasport bilen nä onuň o taýda goly bar nä normalny bir suraty bar şuny şul wideony diňläp göreli ondan soňra dowam ederis.
Arkadagly Gahryman Prezidentimiz Kakaýewa Aýşe Meniň adymy galp pasporty alyp men Donoda oturan wagtym iki müň dokuzynjy ýylda Domogoý Domogoýak Domogoýda-da nätanyş adamlaryň familiýalary bar indi görseňiz muny ýaly edip nätdik diýmekdir bilemok ynha aram galp pasportynda meň golumam ýok suratymam ýok hiç zadym ýok şu galp pasport bilen jaýy oformit edýä. Seýit Gafary Meýlim adyndan meni jaýdan çykaryp kowup otyr. Ynha meň hakyky pasportym. Ine. Ynha. Soňa hiç ýer ýatdym. Kakaýew Aýşede hiç hili nemesi ýok diýip jogap gelip dur Nargin. Hormatly Prezidentimiz jaýymyzy alyp bermäge kömek etdi. Hormatly Arkadagymyz Prezidentimiz bize kömek etmeden bolanok. Bize A. Gyzym Aýşe dokumentlerimi hemme zadymy galp dokumentler bejerip durke işini jaýyny aldy. Jaý aldy. Şo jaýy yzyna alyp bermeden bolanok. Hormatly Prezidentimiz bizler ýagdaýymyzy ýagdaýymyzy seretseň. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Hormatly Arkadagym, Arkadagly Serdarym, biziň şu jaýymyzy alyp bermegiňizi haýyşt edýärin.
Bärde näme diýmek bolýar? Diýmek bolýar, Biz diye yankı yankı e, videoda eger dinleyen olsanız hormatly ildeşler Awa soňam şu ýokarda oturanlara deýjim. Men bilýän hökman suratda şul wideo size barýandyr, e, komitet görýändir. E, Awa analiz etýändir näme diýen näme goýýada. Indi men şu taýda Näme diýýä şu taýda? Biz diýýä bardyk näçe sapar diýýä, barmaly ýerlere bardyk diýýä, ýöne näme etdiler bizi çykaryp kowdular diýýä. Hormatly Arkadagymyz, hormatly Serdarymyz diýip ýüzlenip otyr. Näçe sapar eýýäm är-aýal bir sapar äri çykypdy, ikinji sapar şol aýalyňam şu ýöremene ýagdaýy ýok diýýä. Şu wideo arkaly çekipdirler eger Diňlän bolsaňyz gören bolsaňyz hökmany suratda bul wideo çykandyr eý Serdar Berdimuhamedow ataň seň sen bar ataň bar seň maşgalaň bar seň tohumyň bar sen bar ya bütün tohumyňdan bar ya bizar şu halk bar ya bizar näme boldy görýäňizdämi hormatly ildeşler bu Näme diýmek, eýýäm halk eger şu medeniýetli şekilde wideo çekseňiz sizi ýa biri basjak ýa öldürjek ýa ýakjak ýokdur şony düşünjek boluň biz şu wideolary näme üçin çykarýas biz şu wideolary çykarýas ki halkyň bütün halkyň owa şol internede girip bilýän bar bolsa görsün Biz birazjyk bolsa bir dünýä garaýşyny bir üýtgetsin. Şonuň üçin biz çykarýas. Biziň elimizden hiç zat gelenok. Dogry, ýöne siziň wideolaryňyz biz şeýdip Siz hormatly arkadagymyz, hawa, serdarymyz diýip ýüzlenýäňiz-a. Düşünýäs, ýurduň içinde, biz ýurduň daşynda, şeýdibem biz şonuň üçinem näme eden, şo halkyň ýagdaýyny görüp, eşidip, şol strukturalar, mysal üçin, jaý meselesinde inwalidlere jaý berilenok, gaýtam şu halkyň hakyny iýip, şo oçeri gelen mahaly başga şun ýaly halkyň Ýüzlenen mahaly, ýüzlenen mahaly elinden jaýlary, jaýlar alnyp otyrlar. Başga birler galp pasportyň üsti bilen biziň-de o taýda galp pasportymyz bar diýe, galp pasportyň üsti bilen biziň jaýymyzy elimizden aldy. Biziň o taýda golumyzam ýok. Näme hormatly arkadagymyz ýüzlendiler. Ondan başga munýaly ýüzlenenler gaty kän. Siz näme iş etýäňiz şony aýdyň, ýokarda oturyp, Hormatly Arkadag, hormatly Serdarymyz diýip ýüzlenenden bar. Podhalymlar, size degişli, bläd, halkyň ýagdaýy näh, ne ýagdaýda bilýäňizmi? Gaty biraz bir e, nämerek geplejek, geplejek bolýanda indi bolýar kän auditoriýa e, türkmeniň halk e, türkmen halky biraz bir göre diýip şoň üçin aýal maşgalalarymyz bar bagyşlarsyňyz ýöne hakykatdan hem Halk eýýäm bara doýdy şoň üçinem gorkman Näji Sapar aýtda biz diýä Näji Sapara ýüzlendik bardyk diýä ýöne biziň işimizi çözen ýok bizi gaýtam çykaryp gowdylar çykaryp gowdylar jo diýişi ýaly wideoda men goýuşym ýaly çykaryp gowdylar diýä Şoň üçinem aýtýan hormatly ildeşler hormatly watandaşlar çekinmäň gorkmaň siz mededeniýetli şekilde Ýüzleniň. Aşakdaky strukturalara ýüzlenip oturmaň. Nämeler diýe, sud, e, sudlar diýe, ondan sonra şu diýişim ýaly aşakdaky strukturalara ýüzlenip oturyň. Biz polezna. Ine gördüňiz, e, häzir hem e, gözüňiz bilen gördüňiz, gulagyňyz bilen duýduňyz. Birnäçe sapar bardyk diýe bize bize seredenem ýok, biz çözenem ýok. Şonuň üçin derrew ine şonýal ýagdaý bolanda awa derrew şu TikToka goýuň, ýüzleniň. Hormatly Arkadag diýip ýüzleniňizmi? Hormatly owa e, Gurbanguly Berdimuhamedow diýeňizmi? Indi o taýda e, görüşimiz ýaly eýýäm näçe ýyl boldy? 3 ýyl, 3 ýyl boldy. 2022-de geldiň Serdar Berdimuhamedow. Ýigrimi iki, ýigrimi üç, ýigrimi dört, eýýäm ýigrimi bäş, üç ýyldan bäri otyrsyň. Ýöne bu halkyň ýagdaýyny göreňokmy sen? Ýa seniň sözüň geçenokmy? Haçana çyk halk şon ýaly kösenip ýöremeli? Daşary ýurtda-da, daşary ýurtlarda, daşary ýurtlar bolýa, öz gününe özi görýä, ýöne, ýöne. İçerde näme bolup ýör? İçerde. Diňe bularyň problemasy dä. Kän adam, kän men e, TikToklarda görüp otyryn. Ýüzlenip otyrlar. Talyp diýen, Nury diýen, e, Abdulla, beýleki Auditoriýa şu tiktoklarda aktiwistleri ýüzlene otyr halkyň ýagdaýy erbet diýe. Eger kömek edip bilýän bolsaňyz bir fond açyň diýe. Hany seniň Berdimuhamedow fonduň diňe habarlarda bir göz bolsun diýip açdyňyzlar. Nirde şo seň fondaň işlänoga derde ýaranok halk üçin. Näme edip otyr halk ýuwaş ýuwaşdan sizden baş başyny egdi eýýäm barab. Eýýäm siz göre otyr peýdasy ýok şu fonda ýüzlenip ýa bir Serdar diýsin ýa bir Berdimuhamedow diýsin ýa ondan aşak takalar. Eýýäm aktiwistlere ýüzlen otyr şonuň üçin aýtýan hormatly ildeşler gorkmaň aktiwistlere ýüzleniň bolýas aktiwistler size kömek edip bilmez ýöne şu wideolar hökmany suratdaky hökmany suratdaky şu ýokardaky strukturalary görer. We näme kä belki belki käinç käinç berendi men türk türkmençem birazcık bir gaty görmersiňiz owa näme der käinç berer aşak taklara bu näme boluş diýip owa kim çözer kim eder diýip da indi mysal üçin indi meniň düşünjem şonýal hormatly ildeşler eger şunýal bir problemaňyz bar bolsa çekinmäň gorkmaň Dogry etýäňiz eýýäm men görotyn tiktoklarda ýutublarda sanymyz köpelip barýa ýüzleniň ýüzleniň eger ýokardakylar çözmeýän bolsa ýüzleniň şol aktiwistlere ýüzleniň sizde başga çäreňiz galanok aktiwistlerden ýüzlenmekden başga çäreňiz ýok eger şolar çözmeýän bolsa aktiwistlere ýüzleniň Bolýa hormatly ildeşler bu wideo bilen biz bes edemizok ýene dowam ederis hormatly ildeşler janyňyz sag bolsun gorkmaň diýişim ýaly gorkmakdan eýýäm wagt geçdi medeniýetli şekilde ýüzleniň eger biziň elimizden gelýän bolsa biz kömek ederis şeýdip bütin ýewropa beýleki ýurtlara nirä goýmaly bolsa hak hukuk goraýjy edaralary bar mejnarodnyý Ýa şolary ýa näme ederis, ýüzleneris. Bir şekilde şolar çözer ýaly, çözer ýaly şu wideolary hökmany suratda ýaýradarys. Janyňyz sag bolsun, bolýa hormatly ildeşlerim.